Мәсьәләләр яссылыгында бик тирән мәгънә ята. Ни өчен без бу бәйгене нәкъ укучылар яисә мәктәп укучылары һәм мәктәпкәчә булган балалар бакчасындагы балаларның шәҗәрә ясау белән бәйләдек? Без бит барыбыз да яхшы аңлыйбыз, аны укучы үзе яисә балалар бакчасына йөрүче шушы безнең газиз балалар үзләре ясамый, бу эштә Иң беренче чиратта аның әти-әнисе, әби-бабасы, күршесе, туганы, бөтен авыл җирлеге, гомумән, яши торган җирлектә һәм укытучылар, тәрбиячеләр катнаша. Чөнки бик еш кына шәҗәрә дип әйтәбез дә, олы буын яисә бигрәк тә олы буын вәкилләре үзенең шәҗәрәсен тәкъдим итә. Ә бала яисә укучы ул янәшәдә торучы, катнашучы буларак кына әлеге Эштә катнаша. Ә бу очракта инде бөтен бала үзе тәкъдим итә һәм ул аны гомерлеккә үзенең үз аңында һәм гомерлеккә аның менә баш миендә әлеге шәҗәрә визуаль рәвештә дә, телдән дә сакланып калачак. Шуңа менә безгә бу бәйгене нең актуальлеген менә киләсе елга безнең илебезнең башлыгы Президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан игълан ителгән Гаилә елында да үзенең актуальлеген тагын да раслады. Без менә ул елга ниндидер бер старт та бирәбез дияргә була бу бәйге белән, Шәҗәрә бәйгесе белән һәм киләсе елларга да без аны инде, Алла боерса, район җирлекләрендә оештырып, яңадан-яңа менә камиллекнең чиге юк, ләкин географиясе арта. Шуңа безнең республика тарафыннан ел дәвамында андый бәйгеләр уза, дип әйтергә мөмкинсез. Ләкин менә бу бәйге, ул үзенең укучылары белән, катнашучылары белән һәм уздыручы җирлек белән үзенчәлеге, үзенчәлекле. Без Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан 2023 елга менә йомгак ясадык, 27 ноябрьдә Дастаннар елына йомгак ясаган идек. Эпик әсәр буларак түгел, ә тарихи чынбарлыкны чагылдырган милли горурлык чыганагы буларак дастаннарны күрсәтә алдык һәм ул эшне дәвам итәбез. Ә киләсе елга без Шәхесләр елы дип Милли Шура тарафыннан игълан ителдек. Һәм еш кына шәхесләр дип әйткән вакытта да унтугызынчы гасыр ахырлары-егерменче гасыр башындагы мәгърифәтчеләребез генә күз алдына килә. Ә һәрбер гаиләнең шәхесе бар, һәрбер авылның шәхесе бар, хәтта һәрбер урамның үзенең шәхесе бар, һәрбер нәсел-нәсәпнең үзенең шәхесе бар. Мәгърифәтчеләр генә түгел. Менә шушы уңайдан да без киләсе елга менә бигрәк тә гаиләләрдә шәхес темасын яңа яссылыкта ачып җибәрәсе килә. Чөнки һәрбер бала, әгәр дә аны. Аның белән эшләгән очракта, ул, әлбәттә, ул шәхес һәм һәрбер кеше дә ул шәхес була ала. Үзенең авыл җирлегендә, район җирлегендә, шәһәр җирлегендә, үзенең гаиләсендә ул шәхес була ала, нәсел-нәсәптә. Бу бәйге бик актуаль, ул бик кирәкле һәм игътибар иткәнсездер. Без инде сезне чәчәк бәйләмнәре белән бергә, аның аерым матди ярдәме дә бар. Бу ниндидер бер мескен дәрәҗәдәге бәйге түгел. Без шушы матди ярдәм белән дә, Әлеге бәйгенең дәрәҗәсен күтәреп, инде сез үзегезнең гаиләләрегез белән бергәлектә менә шушы йомгаклар ясаганнан соң, үзегездә дә, гаиләләрегездә дә аның ниндидер бер тәме булсын өчен, рәхәтлеге булсын өчен. Барлык катнашучыларга мин аерым рәхмәтемне җиткерәм һәм безгә алга таба да бу бәйгене бөтен Россия күләмендә, ул дистәдән артык төбәк бүгенге көндә һәм 300 гә якын гариза кабул ителде, Мин аерым жюри әгъзаларына рәхмәтемне җиткерәсем килә, чөнки бу, иң беренче чиратта, күңел эше. Һәрберсен карап, сайлап, ул сайлау эше бик җиңелләрдән түгел, бик таләпчән һәм бик бүгенге көндә бу эшкә алынырдай лаеклы жюри әгъзаларына. Аларга алкышлар, чөнки алкышлардан кала аларга безгә әле рәхмәтемне җиткерербез.